Adım, büt-bütünüm qımızım. Ökmege ezip aza bu da. Bu hovuz, bu içki, baha yıqnasın avutlav dava. Bu da. Yalnız qol.

Ne içün cemen tuva osıl büyük bu ada? Adamğa üç padiça, tişlevim olsa, asa. Pomidor menim adım, butbuçu Nuhım mızım. Ökmege ezip atsa, tusuğa da yalasa. Bize de köster, köster, hana pomidor? Sen öyle güzel añatasıñ, qızım, Elmazcığım. Maşallah, sen öyle yahşı ögretesiñ, Gerihanna. Otur, otur, otur, sen körünmeyceksin çünki. Toqta, tağın bir keçivir, böyle köster, qaysı havuç, qaysı pomidor. O, onıñ adı ne? Qoy, yere qoy. Ana, bu, ben.
Pek uzaq qoydın, Elmazcığım, tıkayın yaqınca. O, öyle bağçada ögreteler seni, Petuşok? Yoq, onıñ adı nasıl olacaq? Ana tilinde onıñ adı ne? Qoraz.
Toqta, toqta, Gerihan, sen otur. Tuvaq.
Qoraz, qoraz, doğru, tatantsın. Qoraz, qoraz. Toqta, baştan tatantsına sebzeleri añlatıyıq,

Aqandal! Yahşı baq, bilmeyim, bilmezcik. Aqandal! Yahsı söy baqam! Yoq, sen, sen buları añlat, soñ biber de taparım.
Yahsı, Çirikan evde. Çirikan, sen tiyme, tatan añlattı çünki, yahşı? Sen tiyme. Tatan añlattı, ortada dursınlar, körünmeyler çünki, yahşı? Ka, ka. Dan söyle. Bu ne? Hapis dali. O bir tarafnı göster, çevir. Elmazcıq, göster. Bu hapista. Hanı Elmazcıq, hapista üçün ne bilesiñ sen? Hapista menim adım. Tilki yazı. Yaxşı, başqasını söyle. Qabaq üçün bilesiñ, qabaq üçün?

Gelihan, biz şimdi böyle qoyarız.
Toqta, na, Elmaz. Ber maña sebzeleri böyle buraya diz. Gelihan söylesin buları. Toqta, böyle diz oları. O sana tek tek öyle adlarını söylesin olarnı. Dur, dur, dur, orada körünmey, a burada. Soñ, a bunı buraya ve bunı da. Bunda körünmey, Gelihan, a bunda dursın, a bunda. Hana, endi köster parmacığınen ve ayt. Arabaq.
Onı soñ, toqta, baştan tikarını özüne, yahşı, yahşı, bir şey olmaz, bir şey olmaz, men çekerim. Hanı, köster parmacığınen ve ayt, hanı, toqta, köster parmacığınen.
Bu kopya kişi. A bu kim? Köçük, köçük. Bu küçük köpek. Sen onı kötermeyip köster.

Bu mısır boğday, mısır boğday.
Mısır, mısır boğday, biz mısır deymiz.
Ya bu ne?
Na elma astatan gösteren nedir?
Hapısta.
Hapısta.
Hapısta ayt. O, sen gösterdigiñ, qabaq.

Nedir o, söyle? Bu pomidor yoq degil. Bu pomidor degil, kerek aytmaq.
Degil, kerek aytmaq. Bilmeyim. Qapısta. Doğru. Sevesiñ qapısta? Toqta, qaysı sebzeni sevesiñ sen? Bu sebzelerin içinde qaysını sevesiñ en pek? Hana göster, qaysı sebzeni sevesiñ? Hımm, Perihan, qaysını sevesiñ aşamağa? Qaysını aşamağa sevesiñ? Epsini sevesiñ? Sevesiñ? Hana endi baqayıq, qaysı ayvancıqlarnı bile?

Eh, bax, kördiñ, Elmaz bile.
Sen qaçasıñ, soñ körünmeysiñ. Hanadan.
Yoq, ana tilinde söyle, nasıl olacaq. Nasıl ana tilinde? Söyleme, söyleme, söyleme. Nasıl olacaq ana tilinde?

Köterilmez körünmeysiñ, qızım. Körünesim.
Endi körünesiñ, çünki kamera tepeden dibe baqa, ya, qızım? E.
Hana bu neyi köster, o sarı, sarı resimi köster baqa. Bu sovuq. Elmaz, adını söylemeyim, hana baqa, tapacaq adını? A, bu, yoq, yoq, yoq, mına baq, mıyıqları olan soy. Elmaz, yoq, mına sarı resimcik tura.

Küçülek sova. Küçülek aqqında ayt bize. Küçülek menim adım.
Qısqası Toqta, Geriye hanım bir şeyler, bir şeyler söyley. Toq, ne aytaysıñ tam bir kez söyle.

E sığır nasıl yapay sığır? Nasıl yapay? Hana sığır, göster sığırı. Tapma, Elmaz gösterme!
Maşallah menim do. Ya hana qoylar nasıl yapay? Hana qoy. Qoylar da buv yapay. Yoksa be yapay qoylar. Qarbaban qoyları nasıl yapay? Qarbaban.